Ari kutaura kwamuri muzuva ranhasi ndi Pastor FGD Nhari eh, from North West Zimbabwe Conference Kwekwe District. Mwari ene vanga vanesu mukati mekuverengwa kweshoko ravo. Ngatinamatei. Baba wedu naMuponesi Jesu, toda kukutendai nokuda kwenguva yamatipa yeshoko. Tinouya kwamuri tichiclaimer vimbiso dzenyu makati huyai kuchigaro chenyasha nesimba muvigwe ngoni mupuwe nyasha dzekukubetserai nenguva yakafanira. Munguva ino apo chivi chawanda chakwirira vuyipi hwanyanyisa imi munoti zve pakawanda chivi nyasha dzakawanda nokupfuurisa. Saka tinoda kutenda kuti shoko renyu rakamira uye muchatiwanzira nyasha kuti dzitibetsere nenguva yakafanira. Muchatiwanzira nyasha kuti dzikunde chitema tigova vanomira pamberi penyu tisina chatinopomerwa. Vanhu wese vakateerera Ishe wedu taishuvira shure kweshoko iri pave neshanduko yokumira muna Ishe wedu Jesu tisingatyi

Kudenga ane simba guru, nyika ikavhenekerwa nokubwinya kwake. Now, eh, ngirozi iri pachapter 18 yaZvakazarugwa, tinoziva tose kuti ingirozi iri kuuya kuzosimbisa shoko rengirozi nhatu dziri pachapter 14 verse 16 zvichidzira pasi. E, ngirozi dzepa chapter 14 dziri kuonekwa dzichibhururuka napakati pedenga asi ngirozi iyi yepachapter 18 johani anoivona ichibva kudenga he saw an angel coming down from heaven ine simba guru e, nyika yose ikavhenekerwa nokubwinya kwake now e, mweya mutsvene uri kuti kudii kwatiri apa now mweya mutsvene uri kutaura tinozviziva zvose kudururwa kwemvura yokupedzisira yatinoti the letter rain tinozviziva kuti this angel of chapter 18 is an angel that is coming down from heaven with great power great authority kuzosimbisa shoko rengirozi nhatu especially the third angel's message e, iri ngirozi iri kutaura hondo iri pakati pevanonamata mwari nemunembo wechikara And pavhesi ya 12 inopedzisira ngirozi yepachapita third angel ichitiyo ndipo pane kutsungirira kwavatsvene vanochengeta murayiro wamwari nokutenda kwajesu iyoyo ngirozi inojoinwa inosangana nengirozi yepachapita 18 ichisimbisa mashoko engirozi yetatu e, mu, muvatendi vachanga vakamira vachirwisana namasimba makuru erima now e, mupfungwa iyi kuti tiivone zvakanaka kuti ngirozi iyi simba rayo guru iri nokuzadza kwayo nyika nokubwinya kwayo e, chii chaizvo chaizvo chiri kuitika Kana tikaenda kubhuku raZakariya chapter 12 vhesi ya 10 inotaura ichitiyo from vhesi 9 zvino nezuva iro ndichadira mweya wenyasha nokunyengetera pamusoro peimba yadhavhidhi napamusoro pavagere jerusarema vachanditarira ini wavakabvovora mandiwa zvandaverengapo Bhaibheri riri kutiwo, Ndichadurura mweya wangu, ndichadira mweya wangu. Now, mweya uri kudirwa uyu uri kunzi ndichadira mweya wenyasha, the spirit of grace. and the spirit of supplication now the holy spirit is here mentioned to be the spirit of grace kureva kuti ngirozi iri pachapter 18 verse 1 iri kuuya no nesimba guru simba guru uri mweya wenyasha mweya wokunamata kureva kutiko shoko rengirozi nhatu rapinda rasvika still vana vamwari vanochengeta mirayiro yamwari nokutenda kwakristu jesu vane something in addition so that vanogona togona kubuda nesimba guru kuti tizadze nyika yose nokubwinya kwamwari tinoda that spirit of grace the spirit of supplication kuti tigone kupangidza chimiro chamwari chaicho chaicho regai ndiverenge mubible commentary e, papeji 984 inotaura ichiti iyo we must not wait for the letter rain it is coming upon all who will recognize and up

those who will be waiting for the second coming of christ saka pfungwa yandiri kuda kuti bate ndeyekutiyo revelation chapter 18 verse 1 iri kutaura nengirozi iri kuuya nesimba guru panyika igotaura nokuzadzwa kwokubwinya kwayo pamusoro penyika panapa tiri kuunzwa kunzi chichanga chiri icho dingindira rokuzara kwokubwinya kwe, kwe, kwengirozi iyi kana kuti kubwinya kwamwari inenge kuri kuuya kwemvura yokupedzisira yanzi nazakariya it is the spirit of grace mweya wenyasha kureva kuti shoko rengirozi nhatu rauya razara ramira riri kuzadzi vanhu vanaro isu tinaro tinofanira kuzadzwa tibudire takazara nenyasha regai ndinde patestimonies to ministers page 508 inotiyo let us with contrite hearts pray most earnestly that now In the time of the latter rain, the showers of grace may fall upon us. The latter rain, mvura yekupedzisira, hama dzangu, kuri kutaugwa nokudururwa kwenyasha dzaMwari pamusoro pevakamirira kuuya kwaJesu kwechipiri.

and the whole world is to be filled with the glory of God, the renewing power of God's grace, which comes with the spirit of grace. muri kunteerwa zvakanaka saka pfungwa yandoda kuramba ndakabata inyasha dzamwari dzichabata basa mumazuva okupedzisira kuti tizadzwe tibudire mukati mepasi rose tiri munyasha dzamwari nokunamata kuna mwari takabatisisa shoko razvokwadi now kana ndichitarisa mukati meshoko iri muchaona kuti ko shoko razakariya rati aupo

murairo yaMwari. Vanotenda nekutenda kwaJesu nokuchengeta mirairo yaMwari. Now, kureva kuti iko shoko rengirozi nhatu rizere nechokwadi chose asi rinoda kupiwa Tsawa yokuti ribude, nyika ivhenekegwe nokubwinya kwaMwari. John unotie achitsanangura Jesu, zvikanzi, Shoko rikazova nyama, rikagara pakati pedu, tikavona kubwinya soko umwe chete akaberekwa naBaba, azere nenyasha nezvokwadi. Saka nyasha ndodziri kudiwa muvanhu vakamirira Jesu kuuya kwake kwechipiri. Munyasha ndo matinowana simba chatingati isu karekta yaMwari yokuti nyika izive ivone Mwari kuburikidza navateveri vaJesu Kristu, kuburikidza navanotenda muna Jesu Kristu. saka tinofanira kubuda tichiinda munyika tichivhenekera nyika nechinyi nenyasha dzamwari now saka tinofanira kuti isu savatendi tigone kuziva nyasha dzamwari tigone kudzirarama nyasha dzamwari tigogona kudzipa mukati menyika nekuti chirevo chinoti icho you can only give what you have

chavanofanira kuwana of course mweya mutsvene mvura yekupedzisira kuti agovadururira mweya wake kuti vagone kubuda neshoko rengirozi nhatu rine simba zvikanzi nokuti inyasha dzake mazviro kwazvo dzinopa simba Kushoko rengirozi nhatu neamwe mashoko, nyika yose inofanira kuvhenekegwa nenyasha dzaMwari. Nyasha dzaMwari ndodzinofanira kuti dzivhenekere nyika, nokuti ndidzo dzakavhenekera nyika munguva yaJesu Kristu. Paul unotiye mubhuku ra 2 Corinthians chapter 8 verse 9 Unotaura achiti iye, nokuti imi munoziva nyasha dzai Ishe wedu Kristu. Now, kuziva nyasha dzaishe wedu jesu kristu ishoko guru rinosimba iri kuti tinofanira kutoziva nyasha idzi paul ari kutaura navakorinde kuti nokuti wakanga avadzidzisa akavapa ruzivo rwenyasha dzajesu kristu Zvino otsikidzira achiti, For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Dzakanga dzakadii nyasha dzaishe wedu Jesu Kristu? Anoenda mberi achiti, Kuti kunyange akanga akafuma, wakava murombo nokuda kwenyu. kuti imwi nourombo hwake muve vakafuma. Kristu wakava murombo nokuda kwedu, kuti isu nourombo hwake tive vanhu vakafumiswa. Now, tinozivona papi nyasha dzaJesu ichi? Idzo dzidzi dzinoratidzwa papi? Ichokwadi, dzinoratidzwa pamuchinjikwa. Ndoopatinovona kuuya kwake panyika achizova murombo, achiva chakatukwa kuti isu tive chakakomborerwa nokuda kwokutuka kwake. Chakakomborerwa, chaka, chikomborero chakatukwa. Kuti chakatukwa chipihwe chikomborero. Paul unoisa zvakanaka pfungwa iyi pana 2 Corinthians chapter 5 verse 21 achiti uyo wakanga asingazivi zvivi Mwari wakamuita kuti ave chivi kuti isu tive kururama kwaMwari maari. In other words, Kristu wakatora zviri zvedu aka, aka tikapiwa zviri zvake kuti isu tigone kugamuchirika pamberi paMwari. Saka nzira yaJesu Kristu ndeyokuti dzikinura muchitema kuburikidza nenyasha. Bhaibheri shoko raMwari rinoisa pachena kuti ikoo. chapter 3 verse 16 verse 17 vakorinte inotiyo mwari haana kupa mwanakomana wake kuti aparadze nyika asi kuti nyika iponeswe naye verse 16 mwari akada nyika akapa mwanakomana wake tinoona chipo chakristu chichiuya kwatiri chakauya murudo chakauya kuzodzikinura chakauya kuzotibvisa mukati mechitema akatida akatikangamwira akatidzikinura saka nyasha kuuya kwakristu kuzotikangamwira nokutida achitibudisa mukati mechitema saka isu takaponeswa nemhaka yekuti kristu wakatiregerera kristu akatida akatidzikinura nenyasha varoma chapter 3 24 inoti vanongoruramiswa Nenyasha pachena nenyasha dzake dziri muna Kristu Jesu. Saka nyasha kusunungugwa kwedu kubva muzvivi tichiisiwa mukururama, kubvisiwa pasi pemasimba erima tichiisiwa muchiedza choMwanakomana worudo gwake Mwari. Saka. Second Corinthians chapter 8 verse ya 9 yatiyo nokuti munoziva nyasha dzashe wedu Jesu Kristu kuti kunyangwe akanga akafuma wakava murombo nokuda kwedu kuti isu nourombo hwake Tigone kuva takasungunugwa, tisunungugwe, tifumiswe kuburikidza neurombo hwake. Now, kana uchitarira mukati mebhaibheri munotiisira pachena. Ndoda zvikuru ndisati ndaenda pashoko raIsaiah 53 ndoda zvikuru shoko riri pa eh, mind character and personality

The, in reality mapisarema unoti haana kutiitira zvakafanira zvivi zvedu kana kutipa mubayiro sezvakafanira zvakaipa zvedu asi mwari wakaitei amazing grace ndeyokuti iyo Mwari haana kutuma mwanakomana kuti aparadze nyika, asi kuti nyika iponeswe nayo. Zvaa zvakafanira nyika kuparadzwa, zvaa zvakafanira mutadzi kuparadzwa, asi Mwari unoratidza rudo rwake. Amazing grace ndeyokuti iyo, instead yokuti Mwari atiparadze, Mwari wakatiponesa. Now amazing kana chinhu chii chinoshamisa its amazing kureva kuti hachisi normal hachisi in line nefungwa dzinofanira kuvapo chinhu chaitwa noumwe mutovo uri opposite the normal to us the people but mwari unouya nenzira inoshamisa odzikinura munhu ane chitema kuti ave nokurarama Munoona kuti pfungwa iyi inokosha zvikuru kuti tiinzwisise. Now, nyasha ndiyo nzira yaMwari yokutisunungura nayo muchitema. Nyasha ndiyo nzira yaJesu yokutibvisa muzvivi. Ndofunga muri kunditeera zvakanaka pafungwa izi. Nyasha inzira yaJesu yokutiponesa. Nyasha ndiyo nzira yaMwari yokutibvisa muzvivi achitiisa mukururama. Vanongoruramiswa pachena nenyasha dzake nokudzikinura kuri muna Kristu Jesu. Saka vhesi iyi inotiudza pachena kuti though isu tisina kodzero, Tese takatadza tikasasvika pakubwinya kwaMwari. Mwari unoratidza rudo rwake pakuti iko tichiri vatadzi, tichiri pakushayiwa simba, tichiri vavengi vaMwari, tisingadi Mwari, Kristu Jesu wakatida, akatiponesa, akatidzikinura muzvivi, akatiisa mukururama. Saka Mwari ari kutiye nemazuva okupedzisira, Mwari uchadurura mweya wenyasha pamusoro Pevanochengeta mirayiro yaMwari nokutenda kwaJesu kuti tisungunugwe kwazvo tigone kumira tichikunda chitema. Muzive kuti Paul unotiwo, Naizvozvo ngatikwederei kuchigaro chenyasha, tihwidze ngoni, tipiwe nyasha dzokutibetsera nenguva yakafanira. Nokuti pakawanda chivi, nyasha dzakawanda nokupfuurisa. Munguva dzatiri kurarama dzino idzi, vana vaMwari, uipi hwakwirira zvakadaro zvokuti rudo gwavazhinji guri kupera. Asi Bhaibheri rinotiisira pachena kuti ipapo pakawanda uipi, pakawanda chitema, nyasha dzaMwari dzakawanda nokupfuurisa, kureva kuti God has provided a provision Yokutiwo, nyangwe chivi chingakura zvakadii, nyangwe chingavuya kumunhu nemano akakura zvakadini, there is always grace enough to give us victory over temptation over sin. Ndozvandiri kuti zvatotenda izvi, ndozvatinotenda. Saka Bhaibheri rinoisa pachena kuti Nyasha dzaKristu Jesu ndedzekudini? Tinodziona pamuchinjikwa. In fact, tinodziona muGetsimani, Kristu achigamuchira mukombe wekuti vanhu vose vaponeswe, Kristu achitarisana nemubayiro wechivi, mukombe wehasha dzaMwari. Pasina tariro, unoona, kana tichitaura nezvaKristu, achigamuchira kuti iye unofanira kuti afe isu kuti tirarame. E, pane nyaya ipapa yatinofanira kuti titarire pana Isaya chapter 53. Now, Isaya chapter 53 Unotiisira pachena pfungwa inoti iyo iye amene wakatakura marwadzo edu, iye amene wakatora zvivi zvedu. Jehovha Mwari wakaisa kuipa kwedu tose pamusoro pake. makanditeera zvakanaka kristu wakatora kutadza kwedu kristu wakatitora isu nezvivi zvedu akatora kutadza kwedu akaenda nako pamuchinjikwa achiinda pamuchinjikwa waiinda kunofa rufu gwechipiri ndo nyasha dzajesu kristu idzi nei munoziva imi nyasha dzajesu kristu inyasha dzinotiidzo Mutadzi ngaararame. Ndi, regai nditore. In fact haana kuti regai. Wakatora kutadza kwedu kukava kwake. Akatipa isu kunaka kwake, kururama kwake kukava kwedu. Akati iye ini ndofa kuti mutadzi ararame. Na rufu gwaifiwa naJesu. Rufu gwechipiri rufu gwokuparadzaniswa naMwari zvachose, rufu gwokusazovapo, rufu gwokufa pasina tariro yokumuka. Munoziva isu tose tinonamata, vazhinji tinonamata tine muono wokuti kune kumuka kwavakafa. Even maMatias mazhinji akafa achiziva kuti kune kumuka kwavakafa.

Ndidzo nyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu dzinobvuma kugamuchira huipi hwoumwe munhu hunobvuma loss in order for someone to gain. Ndo dzinonzi eh, imi munoziva nyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu ndo dziri kunzi panapa nomweya wechiprofita amazing grace Yokuti wakarurama unotenda kuti afire usaka rurama kuti usaka rurama ararame munoziva ari pamuchinjikwa jesu atakura chivi chenyika yose chinoina john behold the lame of god inobvisa chivi chenyika yose. Bhaibheri shoko raMwari rinoti iro atakura baba vakamufuratira there was a permanent separation between God and the son nemhaka yechitema pakaparadzana vanhu vasina kumboparadzana ever since eternity asi nemhaka yechitema Jesu unoti, Baba vangu, Baba vangu, mandisiirei? Nemhaka yekuti wakanga atora chivi chedu sezvatiri, akaenda nacho mukuparara, mukuparara. The perishing was on Jesus Christ and the everlasting life was on us. Zvokuti Mwari achifuratira Jesu achitarisa uku kunyika, akaona nyika yose yarurama, yazara vutsvene hwaKristu. Pamuchinjikwa pane dima guru rechivi, rokuparara, rerufu gwechipiri. Ndiyo nyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu. Not only that, nyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu inyasha dzakaitigwa nyika. isingamudi remember nyika yaitoti yaakada away with him hatimudi not only that even vashamwari vake madisciples bhaibheri rinotiro and all his disciples forsook him vadzidzi vake vose vakamusiya but still jesu unoti izvozvo zvavaita musavaverengera Zviisei pamusoro pangu, musavapa mhosva. Ndeyangu, ndini ndaita izvozvo, ndezvangu, ivo havana mhosva. Zvangu zvose chivapai ivo vararame, ini ndiparare. Regai ndimbodzokera nemi kuMount Sinai, kuna Jesu, kuna Mozisi. Now, Mozisi Kana tichitarira muzvinyogwa muchaona kuti iko e, eh, mozisi unoinda pagomo resanai ari pagomo resanai vana vaisraeri vakasara vakapanduka vakavaka chifananidzo vakanamata chifananidzo mwari akatsamwa zvikuru of course kure vakaparara but mozisi unonzi ibvapo ndivabvise vose pamberi pangu Nditange rudzi rutsva newe. Mozisi unotsauka achinomiririra Israeri unoti iye, Musavaparadze. Ndinozviziva kuti vaita zvakaipa zvikuru pamberi penyu, but musavaparadze. Torai zvakaipa zvose zvavaita muzviise pandiri. Kana mazviisa pandiri, then blot me out of the book of life blot me out before you blot me chindibvisai zvachose asi imwi musare naisraeri ndidzo nyasha idzi ndidzo nyasha dzakaitwa najesu pamuchinjikwa ndidzo dzinei munoziva nyasha dzaishe wedu jesu kristu kuti kunyange akanga akafuma Akava murombo nokuda kwedu, kuti isu nourombo, no, nourombo hwake tive takafumiswa kwazvo. Chii chandiri kutsanangura e, vanhu vana vaMwari? Ndiri kutsanangura kuti iko munguva dzatiri kurarama munguva dzatiri kurarama let me take some quotation mubhuku rinonzi review and herald 6 october 1896 inotaura ichiti iyo

awake to the fact that the lord is testing and proving their love for him now regai ndimire ipapapa mwari ari kuda kudurura mweya wake mutsvene mweya wenyasha pamusoro pesangano rake asi dambudziko nderekuti vanhu vake havakwanisi kugamuchira Simba iri, nemhaka yegodo, nemhaka yokuvengana, nemhaka yokusvorana nokutaurana zvakaipa, nemhaka yekuti vose vanofarira zvivi zvakadai havana chikomborero chokuziva rudo gwaMwari, havana chikomborero chakadaro. Havana kuziva kutiko Mwari ari kuvaidza kuti avavone kuti vanoda vanomuda here uye vane rudo here rwaJesu Kristu. Inzwai vana vaMwari, Mwari ena atibatsira. Tagona kuhwisisa shoko rengirozi yepachapter 18 kuti iri kuuya nesimba guru the spirit of grace that the message of the three angels might, might be given power so that it has great power and it enlightens the whole world kuti nyika ivhenekerwe nenyasha dzamwari munoziva tinotaura nenyaya yechip grace Cheap grace inombotaugwa inombotsanangugwa naJesu pa naMatthew chapter 5 verse 43 uchinda 48. Jesu unotie kana imwi muchingokwazisa vamunoti vanokudai munokutenda kwakadii navahedheni ndozvavanongoitawo kana imwi muchingopa vamunoti vanodzosegwa navo munodzosegwa navo Munovapfuura papi nokuti vahedheni ndozvavanoita kana imwi muchingokwazisa vamunoti ndovanowirirana nemwi munopfuura papi nokuti navateresivo ndozvavanongoita muri kuona thats cheap grace what is Amazing grace ndiyo iri kudiwa namwari what is amazing grace kugona kukwazisa muvengi wako kugona kuitira zvakanaka anokuvenga kugona kunyengeterera anokuitira zvakaipa what is amazing grace kugona kupa chikwereti usinga tarisiri kudzoserwazve what is amazing grace kugona kuti munhu akurova mbama kuno gumwe rutivi womupa zverimwe dama kuti akurove that is amazing grace zvimwe zvese zvanzi its cheap grace nokuti navahedheni ndo zvavanovavarira ndo zvavanoda ene mwari atibatsira vana mamwari kuti isu Tigone kubvisa mweya wokumhurana, mweya wokusvorana. Tigone kurarama saJesu. Tagona kuda saJesu akatida. Tagona kuda vavengi vedu. Tagona kuti wandikanganisira ndoti Mwari musamuverengera kukanganisa uku. Kuverengerei kwandiri? Iye ngaatore kunaka kwangu. Stephen unotiye vachimutaka namatombo ari muthe spirit of grace unoti baba varegererei vachimutema havana chavanoziva musavaverengera kunditema kwamakaifavari kuita asi kuti vatei kunaka kwandinovona kwamuri kuri mandiri and because of that statement Paul wakakwanisa kuona Stephen agere kurudyi kwaBaba. Akaona Mwari muna Stephen. Makanzira zvakanaka. Saka zviri kutsanangugwa nengirozi yepachapita 18 kudururwa kwemweya wenyasha, mweya wokunamata, mweya unoti iwo, I will take the wrong, I will take the sin. I will take the loss and you take the righteousness of God and you take the sinless life of God. Ndo mweya watinonzi tinodururirwa nengirozi yepachapter 18. Mwari ena atibatsira kuti muchechi medu kuti mukunamata kwedu tipiwe simba iri kwanziiko tinofanira kutanga tabvisa kushoropodzana, kumhurana, kutaurirana godo pamusoro poumwe. Mukatarira nhasi uno mukati memachechi, machechi member anosora machechi elder, machechi elder anosora machechi members, machechi elder agotanga kusora mufundisi. Mufundisi wagotanga kusora vamwe vafundisi achitaura namachechi euda mufundisi wavafundisi vanotanga kutaurawo zviri madepartmental eh, leaders madepartmental leaders vo anotauravo nemadistrict pastors zviri kuita kuti basa risafamba nokuda kwemaadministrators maadministrators vo everyone is against a brother And with such a situation, shoko raMwari rati, God will not pour his spirit upon the church. Saka chiri kudiwa vana vaMwari tose takadai, even mumba mai vanoita basa rokureva baba nevana eh, baba vavo vanobuda vachinoreva mukadzi wavo nehama dzavo nana vatete vanotaura mukadzi wavo chero zvavasinga kubasa mukadzi vo unoita basa rokudiscusa murume navamwe vakadzi vavamwe vanhu you know, vana vo they cannot even appreciate zvavanoitirwa navabereki you know, there is that spirit of confusion that spirit of babylon within the people of god but the lord says nezuva iro Nezuva iro I will pour, ndichadurura mweya wenyasha nomweya wokunamata, ndodzosera mwoyo yavana kuvabereki navabereki kuvana. Mwari ena atibatsira, Mwari atikomborera, Mwari ena atiitira zvakanaka. We still, there is still hope yokuti Mwari ari kutida. He is just waiting kuti tiise imba yedu in order. Tese tiise imba yedu in order, timire timboita housekeeping, timise pfungwa dzedu dzakatarira kuna Mwari, titi umwe uri nani vokupfuura ini, tigone kupanana shoulder kuti tsika apa ukwire mudenga, tsika apa ukwirire. Mwari ena atibatsira, Mwari ena atitungamirira sevana vaMwari.

Nyasha dzaMwari dzatakadururirwa, nyasha dzinogona kukunda chitema, nyasha, nyasha, nyasha, nyasha. Ngatinamatei. Baba wedu naMuponesi Jesu, inyasha dzatinokumbira, inyasha dzatinotenda kuti moda kudzidurura zvisina chipimo pamusoro pevatendi venyu vanochengeta murayiro waMwari nokutenda kwaJesu. Moda kusimbisa kuti vhangeri rengirozi nhatu ribudire mukati menyika nesimba kuti nyika ivhenekegwe, chimiro chaMwari chionekwe. Izwi renyu rinotiro, clad in the armor of Christ's righteousness. The church must enter its last conflict. Clear as the sun, fair as the moon, terrible as an army with, banner, with banners. The church must go forth throughout the world conquering and to conquer. Ichikunda nei nokupangidza nyasha dzamwari. Toda kutendai kuti chaka Tiponesa ndicho chichavhara nhoroondo dzepasi rose. Takaponeswa nenyasha, tichafamba nenyasha, tigokunda nenyasha, tigosvika kudenga nenyasha. Tibetserei munyasha idzi, timire, nekuti makati